Anyway, and so uh, we don't have too much time, so I want to write, get right into it. Um, this uh, this weekend, right? It's it's called A Beautiful Calling to Lead. Ah tu zar e kan chon ding mi la kan team zu zara city sia chun ah hemin to pathian au nak tha ah hruaitu si nak he ti mi hi salai And so I'm gonna I have four times where I can uh, share with you. anamba hen hen thong to chim nak chan la chon tak na chan voi li kan ai lai And so a lot of you you may be leaders, or you might even not be leaders by title, but we're all as Christians called to lead. Uh, nama he uh, leader ti zong mo min zong pek mi nan nan um kho men um lo mi zong nan kho men sihmanhsehlaw Khrihfa kan si ahcun Pathian nih hruaitu ah kan thim mi kan si. And so uh, just to kind of give a big summary of what's going to happen today and tomorrow, uh, the first thing that we're going to talk about tuzaan le thaizing ah cang ning mi zeidah silah timi ka So today we're going to talk about this faith-based leadership. tuzaan caan ah hin zumnak hen thok mi hruaitu sinak hen kan And we're going to and the second thing is uh, as we have this faith-based leadership to uh, be faithful to the different callings that God has given to us.

Le a donghnak ah cun Jesuh he aa hrambunhmi aa hruaitu sinak kong a As we cawnpiak. face, you know, different pains and trials in our life, how, how to focus on Jesus as we lead and live for Christ. Le a hingtuk pual harnak kan tonnak seh tuarnak kan tonnak zong seh Bawi Suh zeinak kan bochan ah kan kal la timi kha kan ceih te lai.

Salm sawmthum le pali a hme pakhat pahra. Bawipa cu a zungzal in ka lawmh lai, amah thangṭhat cu a ngol in ka ngol lai lo. A tuahmi thil ruangah khan ka thangṭhat lai, hremnak a inmi nih thei thei u law i lawm tuah u bawipa liangngannak cu chim chim ṭi u si law a min cu thangṭhat ṭi u si bawipa sinah cun thla kan cam i a kan leh kan ṭihmi thil vialte in a kan luatter hremnak a inmi nih amah cu an zoh zeitik hmanh ah a deuh hna lai lo Santlai lomi nih amah cu an auh i a leh hna, An harnak chungin a khangh dih hna. Bawipa a ṭihmi cu a vancungmi nih khan an zoh hna i thihnak chungin an luatter hna. Bawipa hi zeitluk in dah a ṭhat ti kha nangmah tein va kawl cio hmanh u. Amah chungah him tein a ummi cu a lung ai lawm. A mi vialte hna Bawipa cu ṭih tuah u, amah a ṭihmi nih cun an herhmi thil vialte kha an hmuh. Chandeih hmanh hi rawl hmuh loin an um tawn i Rualtam in an vak tawn, sihmanhsehlaw Bawipa nawl a zulmi cu zeihmanh an baumi a um bal lo. Kan rial i Baibal ca cungah Pathian cu ang piak ko seh. Uh, let me pray for us and then uh, let's get into the Word of God. Uh, Father, we uh, just thank you so much for your faithfulness.

But anyway, the idea of this game is you're supposed to sing karaoke while you put your hand into a box and you don't know what's in the in, inside the box. Ala karaoke khan sak ta le na kut ti khan adang na khan anim porter anim box sung khan zai da um timi khan an thei lo. And then you know you win money if you keep singing.

Because you could be touching either a teddy bear or a tarantula. You have no idea. And so, you know, the passage that we just read, Psalm 34, it's a wisdom psalm that teaches us how do we overcome fears in our life. Samsung tu na pli he a de tin da ti na he ka tai khola ti mi phim chim tu sam se And so, you know, as Christians,

ṭihnak maw taksa zongah khan mi thahnak kha biakinn chungah a thimi tampi an um mah tikah khan kanmah zong teh zeitindah kan thih ve timi ṭihnak zong kan nei kho men Yeah, you have fears of uh, what's going on in our nation. hika kan ram ah zeidah a cang timi kan man zei tikah ṭihnak Government, president, laws. kan president siseh kan kan law kong a suimi na siseh

I'm sorry, it will never happen because the Bible says we will have fears in life. Ah, thaising ka la tho i chi na kan ei dia ti mi ah hin kan chim kho lo chi na kan chu Bible cha le nan nei ko la ti an ti mi se And so because of these fears, what do we do? We are to fear the Lord, the Bible says. Chura chu him luk chi na tam pi mi chunga in pathian kan chi mit ding mi se pi mi Bible cha ya kan chim And the number three will end with some application on how to become more fearless as Christians.

We have to start with is what is fear? Masa cuma tignak timi zeidah si timi kan zong masa hau. And the essence of fear is I may uh, not get what I want or I may get what I don't want. That's what fear is. Tinak timi cu ka duh lomi ka ngah sual la timi si silo le ka ngahmi hi ka duh lomi si sual la tinak hi si. Why why are some of you fear, uh, fearful of other people? Why? Because

Uh, and then I'm going to get a job, make a lot of money, get married. What if it doesn't work out? So you fear the future. Uh, college kai ning lo, rian tha le nga ning lo, nupi ba tha te ning lo timi kan sui tia mi chong han tam ning a selo te tiang kan ti. And so the second question we have to ask then is

pakhat le pakhat kalak siseh Pathian in siseh fehtlainak a ṭhat tuk ruangah ṭihnak an nei lo but because of, of sin natein sual a luh tikah there were, there was selfishness pakhat le pakhat mah zawn lawng in this mentality of I am God I am the king I am the queen ka hi keimah hi Pathian ka si keimah hi Pathian ka si timi ruahnak hin kan nung you know I I deserve I'm entitled to what I want

Million azong as a khong me, Ferrari zong na mo But they still have fear. Why? Because someone else will have a better car. A better job, more money. Midang nih keimah nang tangka tam dang ngah la, midang nih keimah nang motor tha dang mong la timi khi an ting thiam thiam. So they'll they'll be insecure. Amah le ma kong ruak he. They'll be worried. They'll be concerned. Ki nak an nei.

So why? Why do we have these fears? Because we live for either maximum pleasure or minimum pain. Ah, kanmah kanmah he kan du mi he tam chan nga usit ti kan du asilo le ah, fa na he tlom chan long nga usit ti kan du rong ase You know, what if I marry Bob, but someone else comes that's better than Bob? Bob hi van ning law Bob nak ai lo deuh mi ceupi hna si ko se mu ceupi hi van ning law ceupi nak ai lo deuh mi um na si lo te You know, and what if I say yes to work at this company, but then another company comes and gives me a better offer? Ah, hi company nih ka tuan na na te ni adang company ni rian tha deuh na ka pe na si lo te So what we really need is spiritual follow.

Ah, kamah kamah hodah ka si kan hngalh a hau. Nunnak ah hin ṭihnak kan nei ko la. And uh, you know, for me, to be honest, I have a lot of fears. Ah, kai dong ṭihnak tampi ka nei ve. I don't know, you know, you just met me, I just met you, but maybe you looked at me like, you know, wow, Sean, he looks like very courageous, very brave. Ah, kai ma he atu an la kam hu ka la kan ton ka ve si ve tika he la kam hu tika ah

Some of you, a lot of you are students. You have so much fear about grade. It causes you stress and anxiety and depression. kan sang akchat tam bin anum le nan ma kong te nan ruah tikah hin thinphan ak te nan khat ton And so, if all of this is true, we're going to live with all these fears the rest of our life. mai hman ti se lo kan di tak te hin ti na lo ne kha kan nun chung kan nung min na se The next question you should have is then how can I overcome? Cuti sian na hal dingmi le kan nan ruah dingmi cu zeitindah hi ṭihnak he kan tei khawh ra timi si. Right? How do, how do I how do I face this then? Zeitindah hi bantuk ṭihnak he kan ton khawh hnga le And the at least our second point, the Bible says that we are to fear God. Masa jama Bawipa hi kan ṭih masa ding si. We are to recognize who God is. Bawipa hoda si Pathian hoda si timi hi kan hngalh masa ha. In verse 9 it says, "Oh fear the Lord you his saints, for those who fear him have no lack." A mi vialte hna Bawipa cu ṭih tuah u, amah a ṭihmi nih cun an herhmi thil vialte kha an hmuh te. And then verse 11 says, Come, O children, listen to me, I will teach you the fear of the Lord. Uh, Bawipa ṭih nunnak kan cawnpiak hna lai ti ah hin hleikhat ah hme hleikhat ah kan hmuh. And so it's important to understand here it's saying we are to fear God. Pathian kan ting ding a Right, but some people they think to fear God means to be scared of God. Ooh, you know, he's scary. I don't want anything to do with them. Pathian ti ding si kan ti ah khin Pathian ke ai ti nung tu ki te ti so so i pati le va kal ta ti kan ru ton. But to fear God really means to recognize that God is good. He is great. He is powerful. Pathian ti ti mi jo Pathian ni atha le Pathian ni hauda si Pathian athong tuk mi Pathian si ti mi hngalhtu ka rak si. Amen. Amen. That this God he is for us, not against us. A hi Pathian kanmah le a tangmi si le kanmah he a kan domi Pathian a si lo timi kha kan theih. Amen. Amen. It's basically when we fear God, it's playing the killer karaoke game, trusting that even if it's a tarantula or a snake, I trust that God will help me. tungai kan zohmi bantuk khan kan ka kut ka purmi ah hin rule va si man se law bawipa nih umpi ko la timi ka hngalhmi kha si And so what I want to do is I want to talk to you about six things really quick that's from the Bible, from the passage that helps us to fear God more. thil paruk boipa kan ti mi hi bible cha chang paruk kan som mala Because when you fear, I'll tell you right now, what you need is the Word of God. Pathian kan ṭih tikah kan herhmi hi Pathian bia a si. Amen. Amen. And so verse 15 says the Lord sees you. Bawipa nih an hmuh timi hi ka hmuh. So uh, the Lord sees you. Verse 15 The eyes of the Lord are toward the righteous. Bawipa nih a zohkhenh hna i an auhnak kha a theih te. So when you're in a fearful, scared situation, right? Verse 15 is saying that God actually God sees you.

Pathian nih khamhnak pek la timi ka hmuh. Verse 19 Many are the afflictions of the righteous but the Lord delivers him out of them all. Mitha mitha nih harnak tampi an in ton sihmanhsehlaw harnak in harnak an in mi chung kan Bawipa nih a khamh hna timi ka hmuh. You know, a lot of people, when you first become a Christian, they think, oh, you know what? My life is going to be perfect. I'm not going to have any more fears. But, right? That's not true. Ah, Krifa kan bancan kan ka hin Krifa kan ban si ka hin ti na kan ti lo ti mi kan ruat to na tin a hman lo But it does mean that as Christians, one day we will have no more fears. ah na te Krifa si bina cha chun ni khat khat a chun ti na kan se ti ma kan nei ti da lo When? de te ka da si da So when we go to heaven,

Ruknak ah cun Bawipa nih an khamh hna lai i an ti. Right, verse 22 says, The Lord redeems the life of his servants. None of those who take refuge in him will be condemned. Bawipa san ah a khamh hna ti bantukin amah chung a ummi pawl vialte cu dantatnak an tong ti lo. In other words, it's saying every single fear that you go, you have gone through in your past, everything that you have gone through, you will go through right now in the future. God's going to redeem it. He's going to make it count. kha na harnak na tonmi vialte kha Bawipa nih a hngalh ko le mah kha na nunnak caah khan a ṭha lei in a hman khawhmi an si. God will redeem all of your fears for the glory of God. Amah nih khan na ṭihnak vialte kha lak ah le amah sunparnak caah hman khawh ding ti lawngte a si. So how can we overcome fears? Zetinah ṭihnak hi kan tei khawhna. We have we have to fear the Lord. We have to recognize who God is. Bawipa hodah si timi kha Bawipa kan cing hmasa hau. Right, who is God? Bawipa hodah si? Right, God sees you.

a good God, I'm a great God, and I see your parents. And I know what they're going through. I know that they're getting older, they're about to retire, and I will take care of them. Achkan Bawipa nih hin keimah hi Pathian tha ka si Pathian ka si ruangah hin nulepa an ngechiatnak seh an harnak seh an baumi seh ka theih pat ko ya ka ti And as Christians, this is how we overcome our fears. Ah, Khrihfa caah cun mah bantuk in

Zeitik caan poah zongah hin thil caan poah hin Pathian ka thangṭhatnak ni seh ka thlarau nih. And then verse 3, Oh magnify the Lord with me, let us exalt his name together. Pathian hian an aka chim usilo thangṭhat usit tiah an kan sawm. So the Bible say when he is going through fear, what does he do? He sings, he worships, he exalts God. ṭihnak a phuh tikah hin hi samṭialtu pa nih zeidah tuah ti si ahcun Pathian tu kha thang dada in thang thangṭhat ding Right? But what do we do? When we have fear, what do we do? What do we run to? Where do we go to? ṭihnak kan neih tikah ṭihnak kan chungah phan tikah zeidah kan tuah tawn That's it. Do you feel like singing? mah ti caan ah hin thlasak na duh maw? Sometimes we don't. The Bible says it is in these moments you're supposed to worship and you cry out to God and you praise Him. God, you are good. God, you are great. You are for me, not against me. La him luk chan a hin chi na khan leo chan a hin thang chan a hin angol ngol lo ding kan se ma leo chan thang da un pathian duka thang chat i pass hal du kan nak se and so you know the bible say you gotta try that

bia na kan ṭah ah le Pathian kan thinlung dihlak kan pek ah le Bawipa hmai ka ṭihmi sa ko na tein nangmah tu kan thangṭhat ko la timi in kan thangṭhat ding a si. Amen. Amen. Not only that, when you in the midst of everything that's going on in your life and you're there worshiping God, what it does is it helps encourage other people to worship God. Zeidah cang ti si ah cun Pathian kha harnak caah thangṭhatmi kan si tikah khan kan pawngkam zong nih a kan hmuh tikah khan amah zong kha thazaang an lak ve. Right, I had, I had a friend last year his nine-year-old daughter died, passed away. Ah, ka hawipa pakhat a nau a fanu te ah a thi. And a few days after uh, their daughter passed away, I saw them come to

La kan timi cu a duh lomi cu Pathian bia te he ban rel i ma i tha cam ti kha an duh lomi an duh lomi an har mi kha si. Why? So because you know it's when you worship like you dance and worship like all of you it's fun right it's exciting. Uh, worship ka tuah tikah hin kan nuam chiu chumu a nuam chumu pakhat chiu tuah tikam hu tikah kan But reading the word and praying that's it's hard that's hard spiritual work. Uh, Pathian bia rela tha cham timi he ma har dau mi thlarau bia tuah mi se. And my question to all of you is how many times have you read the Bible? Ah, ka man hal mi na chu Bible cha de voi za da nan rel From Genesis to Revelation. Ah Genesis in ba thlam tiang te voi za da nan rel chiu na Because part of you, if you have, you know, I have a hard time praying, what it means is that means you don't know the Word of God enough. a thil caan nan chim tawn kan chim tawnmi cu Pathian bia thlacam hi kai hah tuk nan ti si ahcun Pathian bia hin rak rel bal lo le ngan na hngalh lo ruangah si And the more fears come into your life, the more you need the word of truth to counter. kan kan nunnak hi ṭihnak tampi a van luh tikah hin Pathian biatak hrim he a luh dedeuh hi a hau mi si And then that's where prayer comes in.

Ah, hi bantuk biatak tein thla cami Pathian ah, thlacamnak lei ah ra a ṭhami hna mu, ai pe pengmi hna hi Pathian nih a hman hna timi kei ka hmuh. And so, you know, when when uh, Pastor Vale asked me to come here, I was so excited to meet all of you Ah, keimah kan man sawm tikah hin ai nuam tuk. because I really believe that all of you, some of you, I don't know, that you'll become right this generation, next generations Future prayer warriors. Ah namah dihlak hin an zoh hna hin hmailei ca hin namah chan hnu i a ra dingmi ca hin thla biatak din a cammi nan sala timi hi ruahchan a rami khi si. Amen. Amen. And it just requires you to just have faith in who God is. Ah herh cami la bau cami da kan kan herh cami zira si disi ahcun Pathian sinah khan zumhnak ten thla kan cam khi si. And so, you know, I really want, I really want to challenge you to think about it, and so that you can really become your churches, your peoples, this nations, you know, prayer word that will change and transform it for the glory of God. Ka Krifabu cu sana se hika ram hrim hrim tong se se kan ma lai li hna nong sana se ma vial te he a thleng khomi a thlacam mi tu he sana si ti ni kan som na

Thlacam zong si, cu pinah cu Pathian aro zong kha si, Pathian thangṭhat zong si, a donghnak ahcun teima tein Pathian kha fu peng le amah sin kal peng kha si. Verse 8 says, Oh, taste and see that the Lord is good. Pathian a ṭhat zia hi namah tein a bantat ve hmanh u timi hi Baibal caan a kan langhter.

right? Uh, you know, Christians are called bigoted. Never minded because of our stance on certain topics. Krifa na he min thalo tu tam pi jong an au mi kan se na ma chu zai man khon na khol ti ahan min dong tam pi ni hen bia kan chai so I know a lot of people in college even in high school they they always share with me I'm so scared to tell them I'm a Christian because they're gonna say oh you're bigoted and you know you you hate you know certain people and so I'm so scared of being a Christian at school a siang zong se high school zong se mo a kan chim to mi chu ka naw le po na kan chim to mi chu a krifa ka sit mi hi mi chim dong ka ti e ante zerong ati sia chun ni krifa bu chu ni krifa pawl chu mi afua mi ni si mi zoom na ha du lo mi ni si tia na kan ti ton you know but the bible saying we are, we are to keep on acing and seeing that the Lord is good to keep persevering Pathian zeitluknak a ṭha mah lio caan zongah khan zeitluknak Pathian a ṭha dimi kha kanmah teh cio in kawl ding le teh ding kha kan si right. In other words, to be fearless, to be courageous and to be brave. A kan chimtu mi cu thawtnak in kha ve ding i ṭihnak in ṭihnak kha kaltak hi Pathian ka fu ding mi kan si. And don't let fears distract you from God's calling in your life. A cu ruang ahcun Ṭihnak ruangah khan Pathian zeidah kan kawh timi kha a kan dak hna lo si. Right. Don't let fear stop you from being a good Christian student, being a good Christian worker, but you got to be faithful until the end. Uh, kha pawl kha kan ṭih ruangah khan kan Khrihfa sinak le kan zumhnak kal tak si loin a teima tein a dongh tiang kha kal ding an si. So our our hope in God must lead to our faithfulness to God. Uh, kanmah Pathian kan zumhnak nih khan ruahchanak pek i a dongh tiang kha kal ding an si.

single spend ning law single spend ning law timi ka ruah ruangah hin Pathian nih a ka kawhnak rian awkah ṭha ti ka rak ṭuan kho lo. And so my greatest fear in life was what if at the end of my life on my deathbed I look back on my life. kan nunnak kha ka va zoh ṭhan tikah hin What if I because of my fears

hell chaw lam kham mi ka pathian caah hin but because of my fears of I'm not giving what I want amah cu keimah nih hin ka duhmi ka ngah lo ruangah hin that I half-heartedly was a Christian mah ruangah khan ah Khrihfa ma so ko ni ti that I was half-heartedly a pastor and so by the grace of God my mentality changed

mam tuk he ta lam ding mi khi ministry ca hman i mi ramdang ummi pawl sinah a dangdang pawl zong kha lam hi zennak an hman khawh la pathian cu bana zat mi he YouTube channel se dangdang zong ka pek na ka rak tuak piak ve and so what happened you know um, so a lot of so a lot of different countries would contact me and say can I use your dance to, to minister and share the gospel in my community. Ah ramdang si sa dang nang polong ni khan ah ya na la ministry ni atha to ke kama zon ka mang ko nga mati zong kana kan hal ton. And so the next uh, thing will show all the different countries. So about 10 to 12, 15 states around the nation And I don't know about maybe uh, 20 countries around the world would send me an email and all of them would use our dance to share about Jesus Christ. La hi karo umi vialte na ni hen a ka makan lami video kan zo ve aman an ka chon ve le a maka an rak tua chiu ve an rak ka chon chiu ve pathian supana cha

And you know, this verse really helped me. Ah, hi ba cang ni tampi ka bom. Right? Oh, fear the Lord you have saved, for those who fear him have no land. Ah, ami via te na boi pa chu ti tua u ti mi se. Who cares if I'm single? Ah, single ka single single zong ada poi. Because I want to live for Jesus Christ. Yesu Christ an nun badu cha se. Amen. You know, amen. And I just surrender my life to God now, and I was faithful to him. Ah, kan nak via te boi pa ka pek la ama cha an chu mok tang tanung. And so the next picture you see

mah a donghnak ahcun himtuk thil kha himtuk caan ah kan daw mi kha Pathian thawngṭha kan chimhnak he kan nunpinak hi so right your friends at school say you don't have good grades aren't you worried about your future na hawile pawl nih ziah na hmak chung in ṭhat tung law na hmailei caan na rel thai lo maw tiah an hal tikah